Ha che amoñe'ẽmíta ko Doroteo pehendu ha peikuaa hag̃ua. Oñemokamisa aopo'ímita Doroteo upe ka'arúpe oho hag̃ua isy ha itúva rógape, Santa Rosa-pe. Ro'y niko upérõ, San Lorenzo-pe ijaraipa hína iko'ẽvo. Omyataindy isantokuéra vaicha oma'ẽrory'asýva hese hína inícho guive. ojovasa kurusupa oipykui mboyve tapére, ombohyru ikurundu kavure irague, rúda ha taropéguigua ha oñongatu ipóncho saraguýpe, ojupi imba'yrumýime ha otimbo tapére. Ymaiterei mando hoveihague isy ha itúva rógape ha péina hasýpe ho'aporãmi ichupe. San Juan arahápepa ko ojuecha va'ekue aremi porãma ikakuaairũnguéra ndive? Añetehápe ohechaga'úma avei ichupekuéra. Imandu'a mba'éichapa ovy'ámi hikuái oñondive ku imitãrusúpe. Ohasami va'erã tatapỹi ári, oha'ãmi pelotatata, karreravosa, Yvyrasỹi ha páila jeheréi. Néimane katu ra'e oĩmi omosununúva Judakái térã opombéro jepe'éva. Ha'ekuéraicha ovy'ámiva ndaipóri va'ekue. Imandu'a avei péicha ku og̃uahẽvo Santa Rosa ára, tavaygua ha okaraygua ijatypámi va'erã novenahápe, procesionhápe opurahéiramo estacionero, oñembokapu ha oñeñembo'éramo. Ára ambuépe, ojehopami ojehecha oñemoñarõramo umi tóro Nilo isagua'avéva. Ojehugahápe avei carrera de sortija, ojegueropopohápe kavajusaite imañeroitemíva ha oñembojerehápe kalesíta umíva. Vaichántevaicha hína ichupe ku ohechahechapáva ojejerokýramo umi polka kyre'ỹ porã Emiliano-re. Ohendúpa ko hína ohóvo Mburikao, guaraniaporãite Víctor Montórfano ha José Asunción Flores rembiapokue, ombo'y sapu purahéiva Benito Martínez Lesme ha opuraheijoyvýva yrembe'ygua Aníbal Lugo ha ka'ipuente ra'y Lucho Cardoso. Ohupytývo ita Opyta oñomongeta'imi ña Rosa Brite ndive, omoñemo'ĩmi ichupe hembiapokue porãita yvyñai'ũgui guare. Ovy'asyry angapa ko ohóvo mitã Doroteo, naimitãveietémava avei ha ndaha'éiva tuja porãrã. Ojupítavoma ikolektívope, hesaho peteĩ kuña kuña hyeguasúvare. Kóva je opakovakõi'u hína eirahũre, oñemboja hendápe ha he'i ichupe, Anivémana che reindy epakovakõi'u eirahũre, nanemembykõiséi ha nanemembyhũséi ramo nga'u. Iporã nemandu'a nde ryeguasu aja nerembusia'úi va'erãha. Omohũ vera kuaa rehe ndehegui ne membymi, Ha'e ko ku nahũsẽiva, hũ ramo jepe ha oñemoñe'ẽséva hapichápe, ilajavaimi va'erã oñemoñe'ẽse ojuhúva pe mamu oikoháre. Ohohápente oiko omoinge ha oipyvu ikuchára. Kuñakaraimi, vaichánte isyvakakuaa ha hovañapymíva, ojehecha mba'éichapa itĩchipe ha hovakangue yvate nunga. Ndaijyvatéi ni ndaikarapéi, ndaikyrái ni ndaipirúi, nahũi ni namorotĩri, ipy'aguapy porãnte vaicha añetehápe, ñemo'ãnte ku opensa mombyrýva, oma'ẽnte hese ku nohendúi ramo guáicha mba'eve. Ohótavoma Dorotéo, imandu'a ipuru'ava ryére ojepoko ramo oporombopo'ávaha katuete. Oñembojavévo hendápe, ojerurepotávo ichupe ikatúnepa ohyepoko sapy'ami ichupe, upe kuña ogue hesarenondégui. Ojepy'amongeta ohóvo tape pukukue. He'imínte ipy'ápe pórantené hague ra'e ha ñemo'ãnteko avei ku ojokuaámava upe kuña ndive yma'ymaite. Vaicháko ichupe peteĩ kasamiénto koyguahápe ojohecharaka'e hikuái. Amalisiami porãnteko hína upéicha. Jepémo naimandu'a porãi avei. Ohórõko ohove ha máramo nog̃uahẽi. Upéicha va'erãrõ ha'ete ku ndohóiva mamove ha michĩmichĩ ñemo'ãnte voi ku oguevíva ha ohasa jeýva jepi hína umi kurusu tape ha tape kurusu. Ikane'õve pa'ũme opukavyrei imandu'ávo hembiasakueita ymaveguarére, iñakãme ojeroky mba'éichapa itáva Santa Rosa-pe oñemoserenátami va'erã kuñataĩ, cháke, upeichaháguinte ohechakuaa noñeñandu porãiha. Oñeñakãjopy ha opiáta pe yképe. Iñakãnundu hendy nipo hína ra'e. Opytasapy'ami oñembo'e San Rubénpe, ha riremínte ojehasavéma ichugui ha oipykuijey isy ha itúva rogarape. Naiñakãrasyvéi sapy'a ha oho pukumi rire oguejy ochipa jogua. Jepe oikuaa porã hógape, isy ña Elena ha itúva kai Delio oha'arõha hína ichupe umi rorakamby ha huĩti maimbe ojapajeréiva rehe. Karuguasúpa ko ramoite Santa Rosa távape.

oñemaimbe, oñembaipy, ojekiveve ha ojekaguijy ha oñekamby'arro'apo. Ndaikatúi hesaráivo avei mba'éichapa umi óga kulata jovái guýpe, tatakua ha tarakupiriripáva ryepýpe oñemopytã asýramo Sopa Paraguái ha oñemoka'ẽramo kure ha ovecha ro'o. Kuñanguérami pako oavatimbogua. Kuimba'ekuéra oñembisojovái, mitãnguéra oajaka'apo takuarembógui chipa avati ha chipa aramirõryrurã. Ha kambuchi ko tyruguapeguarégui ojetereréramo pohãro'ysã asýgui. Iñakãrakuve jave hína lo mitã osẽ sapy'a ijapytepekuéra mitãmi'akãraguekuarahy. Kóva ndaha'éi rojasy jatere opa ihovérone, he'i peteĩva. Ma'ẽmieténa che ra'a. Péva oĩ niko kuri kuehe pyhareve ojehechauka va'ekue chéve kanuto'i ka'aguýi ahasapotávo, upe ojehechaukahápe jepi avei jagua iñakã'ỹva. Anichéne ajavy chamígo. Péva mante va'erã, Noime ipoku pláta yvyguy jára mba'e hína. Aje'evéramo peteĩ tesa pirĩme okañy jey ku havõrejúicha ombojoapy ambuéva. Upe javete peteĩ ysypo hesáva ndaja'éi va'erã jeko mbói ko tesa ílo hovamokõi rehe, ohasa kuñataĩ renondete rupi. Upe javete avei opurahéi kyre'ỹve pitogue ha oĩ haguéicha omañañemi kuñataĩre. Oĩma oseñea ha oñoñatõiva. Lo mitã oikuaapámagui hína mba'épa he'ise upéva. Si aipónango upéicha jave hyeguasúta hína kuña, térã hyeguasúma voi. Ndaha'eichéne perurima Shiri ko Almada ni ñanduágui ipuru'áva ñane reindy. Che ha'emínte oiméne hag̃ua mbopi pukúgui hague ra'e hyeguasu. He'i peteĩva. Upéicharamo añete imembyre ipukuvéne Malavisiõgui omokarapasãi ambuéva. Upe válle porãitépe, hetaitehápe itaty guasu guasu, taha'épa ra'e umi tenda hérava Ita Morotĩ, Cerro Costa, Cerro San Rafael, Ita Hũgua umíva, umi rupimipa ko mitãnguéra opytu'uhárõ oñembosarái Tuka'ẽ Kañy, Tuka'ẽ Guapy, Mbopa, Tikichuela, Valita Valita, chipiũ, sintokañy, kañykañy, pasarapasara, peteĩ, mokõi, mbohapy, ama'ẽ, ha mba'e. Ndaipórimi hesapile'upáva telemátape ni pumbyry ipópe ha ni hapére nomañáiva. Ko'ág̃ante avei iñambuepáma opaite mba'e ha umíva ymaguaretereíma. Doroteo imandu'a avei ako karai pirumi ivosa ijapére og̃uahẽramo guare vy'aguasuhápe ivállepe. Namóina peteĩ promeséro oúva tupasyka'ã kupe rendágui, oiméramo ajavy ajapíne hesakuaitépe, he'íje kuñakarai opindokarai vendéva. Mba'e promeséro takatupiko? Amóvango karai vosa ombohova imitãrusu oñandutivendéva. Doroteo añoite upe oikuaáva mba'érepa upe tujami opytaraka'e ndovalevéi mboka yryvu jukaharéicha. Hóga ykeregua ndaje ko ombopajéraka'e ichupe ha upete guive oiko oikundaha tapére, ndijai itavyraimíva Ha upete guive je avei hogaygua jepe omotyre'ỹ ha ojerepa ichugui. Ha ko karai pirumi Tupã Mba'ejára, ojoguaitemíva avei Doroteo Itujavero nguarépe ndajeko iñarandutavy ha iñaranduka'aty raka'e. Ha'éicha iñe'ẽkuaáva múndope ndahetái. Ja'e va'erãrõ ndaiporiguasuiha voi. Opavavénte imandu'a ku he'íramo oikoha rupi, akãrague oñekytĩ va'erã jasy ra'ýpe, ju'i ha kururu oñe'ẽtérõ hína oky'ag̃ui. Ao oñemokãrõ jasy rendýpe oporombohye raku. Kyse ho'áramo tapicha pógui ivisítata kuimba'e. Kuchára ho'áramo tapicha pógui ivisítata kuña. Yma hesãime pako upe tujami rehe ñañe'ẽ ñaína, he'iséva Dorotéo rehe, opa hendáguivo ojejumi va'erã hendápe. Ha'émante oipohano ha omonguera mitã ojohea, ikambyrujere ha ipy'arurúva. Karaiete va'ekue niko, mitãnguéra otupanoimbámi ichupe. Ha péina ko'ág̃a rupi oñeñembohorypáanga hese, peteĩ partera Shae imba'e porãva rogapentema okaru ha oke. Ahura ndéve Ñandejára kurusúre che ama, asẽ jey va'erãha ko mba'égui. He'íje peteĩ asajépe ha ho'a upepete. Iñeñotỹhápe Ani hag̃ua hi'yreiete ojepaga peteĩ kuñakaraípe, umi ojahe'óvape voi omanovahápe. Hasẽ ojapa jerei gua'u ndajeko hese. Ijahyo osoropa hag̃uáicha ojahe'o ñande rapichamípe añamesũre. Michĩ michĩ ha ojegueroviatavoi ojahe'oha hendyetévare. Hi'arietegua Rejápa oñemboluto ha oñemborrevoso jey voi heraitépe. Umi tapicha oho va'ekue tyvytýpe ohechauka hag̃ua, ojehechauka hag̃uánte, ojuru mbotypotávo hénte, ndojejokovéi ha ipahápe hasẽmba avei. Ojepokyty yvýre ha ojapajereipa lo mitã. Oje'e niko pérupi, amórupi ha opárupi. Aipo jeko tujamíre, he'iséva Dorotéore, Ako omano ha ára pyharépe opoko hague ra'e hese Luisõ iporo'ysã guasúre. Llama katu oje'e avei ijeta hague, nomoĩri haguére pokõi áño ojoapykuéri ipesévre. Ha piko mba'éicha voi anga omoĩta ko ni ndahogavéiva voi ko tapicha poriahu imboriahu kalãpĩva. Doroteo kurusu ojevisitamitmi ñepyrũrã, upéi pokapokãntema ha sa'isa'ípe ityre'ỹetéma. Ko'ág̃a je ndojeikuaavéima ni mamópa opyta. Oje'opáma rehe héra kurusu'i yvyraguiguágui. Doroteo. Péva ha'e ñande Doroteo amoñe'ẽva peẽme.